Үтүө күннэн, бүгүн биһиги тиэмэбит сэһэргэ иһин. Киһи тугу билбитин-көрбүтүн, санаатын баҕатын этэрэ, кэпсиирэ, сэһэргээһин диэн ааттанар. Уус-уран айымньы арааһыгар Кэпсэҥҥэ, сэһэҥҥэ, остуоруйаҕа, үгэҕэ, поэмаҕа, оннооҕор номоххо сэһэргээһин баар эбит. КХК тахсар ыстатыйалар иһитиннэриилэр, репортаж, бэлиэтээһин, очерк, фельетон эмиэ сэһэргээһин тиибигэр сөп түбэһэр. Киник сүгэр маннык тутуллаах буолар. Бастакыта, түбэлтэ буолар сирин кэмин туһунан этии. Иккиһинэн, сүрүн дьоруойдары билиһиннэрии. Үсүһүнэн, туох түбэлтэ буолбутун, тугунан бүппүтүн сааһылаан кэпсээһин. Уонна төрдүһүнэн, түмүк санаа. эрчиллиилэри көрүөххэйиҥ тиэкиһи ааҕыҥ ырытан көрүҥ бэлиэтэммит икки этиини этии чилиэнинэн ырытыҥ болдьох бэлиэнэн аннынан тардыҥ эһиги иннигитигэр николай якутскай сайын үүрүллэр диэн тиэкиһэ киирэн турар манна эһиэхэ икки этиини бэлиэтээбиттэр. Бастакы этиини ырытан көрүөххэйиҥ. Маҥнай кэпсиилэни булабыт. Буоллулар. Буоллулар. Туохтар? Туох буоллулар? Күннэр буоллулар. Хайдах күннэр? Манна болҕойобут. Бу биһиэхэ барыта быһаарыы буолар. Быһыттаҕас былыт хайдах күннэр быһыттаҕас былыттаах, хайдах күннэр тыа маһын суугунатар күүстээх, тыаллаах күннэр. Иккис этиини эмиэ манна майгынатан ырытыаххытын сөп. Сүбэ. Сэһэргээһин тиэкиһи ырытыыга Бастакытынан, тиэкис тиэмэтэ тугуй, төһө толору арыллыбытый диэн көрөбүт. Иккиһинэн, ааптар туох сүрүн санааны этэрий, ол онто төһө чуолкайый? Үсүһүнэн, тиэкис аата төһө сөптөөҕүй, тугу көрдөрөрүй? Төрдүһүнэн, тиэкис саҕаланыыта төһө сатаммытый, тоҕо? Бэсиһинэн, тиэкис түмүгэ төһө табыллыбытый, тоҕун нэ дии санаатыбыт. Алтыһынан, сүрүн чааһа төһө өйдөнөрүй, хас пууннаах былааны оҥоруохха сөбүй? Сэттиһинэн, тиэкискэ ойуулуур, тойоннуур миэстэ баар дуо? Уон тахсыһынан, тиэкис тылын-өһүн төһө сөбүлээтигит? Тоҕо? Болҕойуҥ, манна хас да сиргэ тоҕо диэн ыйытыы хос киирэн турар. Ити аата биһиги санаабыт хайаан даҕаны холобурунан бигэргэтиллиэхтээх. Эрчиллиини көрөбүт. Ыйынньыгынан сирдэтэн тиэкиһи ырытан көрүҥ, тиэкис тиэмэтэ төһө арыллыбыт дии санаатыгыт? туох итэҕэстээҕий көннөрөн эбэн иккиһин суруйуҥ ол эбэтэр биһиги тиэкиһи ырытыы ыйынньыкпытын өйдүү сылдьабыт уонна манна баар тиэкиспит тиэмэтин сүрүн санаатын тиэкиспит аата уонна тиэкис бэйэтэ төһө сөп түбэһэллэрин саҕаланыыта уонна түмүгэ төһө табыллыбыттарын Сүрүн чааһа манна баар дуо, суох дуо, хас пууннаах оҥоруохха сөбүй? Манна ойуулуур уонна тойоннуур, ол аата толкуйдуур миэстэлэр бааллар дуу, суох дуу? Уонна, биллэн турар, тылын-өһүн биһиги сөбүлээтибит дуу, туох эрэ тиийбэт дуу, барытын санаабытын холобурунан бигэргэтэбит. Салгыы Киһи этигэр-сиинигэр сыһыаннаах тылларын туһанан, оскуолаҕа буолбут тэрээһин туһунан сэһэргээһин тиэкистэ суруйуҥ, тиэкис суруйарга, ыйынньыга тутуһуҥ. Биһиги манна туһаныллар тыллары туһаныахпытын сөп, туһаммакка эрэ эмиэ суруйуохпутун сөп. Онтон бэриллибит тыллары биһиги туспа ырытаммыт, холобура, чөмчөкө диэн тугуй? Бас уҥуоҕа. Бу тылы биһиги саха тылын быһаарыылаах улахан тылдьытыттан интернет көмөтүнэн булуохпутун сөп. Өскөтүн бэйэҕит, бэйэҕит тиэкис суруйуоххутун баҕарар буоллахытына, маннык сэттэ пууннаах ыйынньык баар. Бастакыта, тиэкис тиэмэтин толкуйдаа, туох туһунан этиэххэ сөбүй? Манна сөп түбэһэр хас да кэрчик тиэмэ санаата тиэкис элбэх сонуннаах буоллаҕына улахан интириэһинэй буоларын умнума. Иккиһинэн, тиэкис туох сүрүн санаалаах буолуоҕун, тугу этиэххин баҕараргын быһаар. Үсүһүнэн, тиэкиһи хайдах саҕалыыргын толкуйдаа. Истэр киһи тугу сэргиэн сөбүй? Төрдүһүнэн, тиэкис былаанын толкуйда. Бастаан туох туһунан, онтон салгыы тугу кэпсиир ордугун быһаар. Урут эппиккэ төннөн кэлэр сатамматын умнума. Бэсиһинэн, тиэкис түмүгүн чопчула. Тиэкискит түмүгэ, тиэмэ аатын уонна тиэкис киириитин ис хоһоонун кытта ыкса ситимнээх буолуохтаах. Алтыһынан, тиэкискэ ойуулааһын тойоннооһун ханан киллэриэххэ сөбүн толкуйдаам уонна сэттиһинэн тылгын-өскүн кичэйэн, чочуйан биэр, хатыланар тыллары булан, атын майгынныыр тылынан солбуйан биэр, дорҕоон дьүөрэлэһэр тылын, ханыыласпыт тылы сомоҕо домоҕу тоҕостоох сиргэ тутун. Биһиги бүгүн кылгастык сэһэргээһин диэн тугун үөрэтэн ыллыбыт көрсүөххэ диэри